Helo, dwi'n ôl ac um, dwi dal yn chwilio am pethau. Pethau, um, o no, dwi'n awydd ddisgyn. Dwi'n mynd i just mynd ffordd ma eto lle eis i gyna. Ia, yeah, fa ma edio. So, yn ôl ffordd ma, dwi'n meddwl dwi'n goll. Na, do. Fyny, fyny. Ar draws. Dwi'n meddwl ella hwnna, hwnna i'r ffordd ma, achos ffordd ma eisiau tro dweitha, a dwi yn iawn. Um, nawr fanna ma hwnna gwybod. Ac um, dwi, o'n i yn ei Redson Contraption episod dweitha, a dwi'n mynd i gario ymlaen efo hwnna. Dwi just yn angen naw mwy o smooth stone, ac dwi'n angen chydig mwy o Sticks hefyd chos dwi isio neud um, be di enw o'n? O oh, ie, yeah, redstone repeaters i neud redstone contraption iawn. Dwi wedi cychwyn o'n y cefn yn fama. So, faint o smooth stone sy'n fama? 17 yn ddigon. Ac na i reid y col i fewn. gyd i fewn achos dwi'm yn angen hwnna i mwy. Oce so yym dwi... Wna i trio wneud brick house so wna i roi hwnna i fewn. Ac chwrs dwi eisiau bach o bricks, bricks ar tu fi. Ond dwi'n mynd i dorri coed yw llaw fi. Um, Wedyn fydd contraption fi wedi gorffan blaw am cael um, cael y pethau eraill fatha'r y piston so dwi'n angen iron sef gen i fi hwnna ac dwi'n meddwl Fedra i neud o wan chos dwi jyst isio fatha blocks i godi fyny so wan dwi'n neud redstone contraption fi. Dwi bach, dwi'n hapus wan. So rwy'n neud redstone contraption gyda fi ddigon o fanna. Ac Hefyd dwi'm yn angen mynd i fewn i mine lot i cael stone chos mae 'na loads o stone allan ar y surface a gynna fi fatha yn lle rili da achos mae 'na lot o anifeiliaid a mae 'na loads o biomes rownd o fo ag mae hwnna 'di gorffan. Dim eto ond mae o mae o efo digon i neud bricks so Dim hwnna. Fama. These yn brics. Oce so yym be o'n i am neud? O ia o'n i redstone contraption fi so dwi'n mynd i fama cael hwnna, hwnna a hwnna. A gwan gyda fi ddigon i orffen y contraption. So cael hwnna. Dwi efo pren a hwnna so yym raid neu hwn. Dau o nhw so yym dwi wedi gorffen contraption fi. Do. Dwi wedi. Ca. Yym malu hwnna neu hwnna na malu hwnna rei hwnna na a malu hwnna rei hwnna na.

Os ella neith hyn weithio. Dwi'm yn gwbo os neith y ddau neud. Ella neith o neud o'n. Dwi'm yn gwbo ddo. Dwi'n meddwl ella rhaid ni do fel ma. Neu drio fo. Oes gyda fi hyn.

Mae'n fod i weithio. Dwi'n yn gweithio ar Xbox felly na di. Mae ar cyfrifiadur, definitely. Mae ti jyst yn neud i fel na. A wedyn, mae'n ei contraption bach. Oedd y pistons ma'n ddim byd felly yn doedd. Um, Neu so ni'n gallu neud mo- na dim ots. Um, Rhaid un brics yn arall. So, so hwnna'n gallu bod yn sim na i ni. So, brics. A gyda fi ddigon neu stone brics hefyd. So, so sim na tan. Amser neu sim na. Ac hefyd yym nes i gofio bo' chdi'n gallu neu' hyn. Nai dynu jyst tynu arm a fi gyd off a wedyn roid o yn fama. Helo na helo hwnna yn fanna. Dy aha. A wedyn os ti'n right clicio nhw ma' nhw'n mynd ar chdi. So hynna nes i so ma' hynna bach yn handi. Ac o'n rhaid jyst... Pam eisiau gwneud hynna? Um, na eisiau mynd i fyny ar y to i reid y sim na i lawr. Um, na reid o um, fama, sim na ni. Ac pryd dwi 'di bod yn Nether, 'sa ni'n gallu cael Netherrack ar y top a wedyn neud Flint and Steel. Ma'n bod actually fatha shim na. Ond dwi'n mynd i cario mlaen i dy tŷ yn fwy. Os da, nathon ni'n wneud hynna gyna, pryd oedden ni'n fod i. Mae'n mynd i gysgu gyntaf ddo, chos dwi eisiau mynd i gysgu cyn um, neud tŷ fi. Achos dwi isio bod fatha yn digon deffro. Dwi'n mynd i doi rili pell allan fel hyn. A dwi isio tŷ mawr. Achos ella sa'r cŵn gallu byw mewn rŵm a swn i'n gallu byw mewn rŵm. A wedyn sa'n nhw efo lle i chwara yn lle'r tŷ yna. Lle ma'r tŷ ar ochr arall de. Maen nhw ar ochr yna, so gerdded. Os wn i'n maen i'r gwely yma, oedd un eisiau maen i trwy hwn, sa'n ni'n gallu dod â hwn i fewn i'r tu arall. So, fel ma. A wedyn mae'n dod i fewn. A wedyn dwi'n mynd i rhoi maen i hwn allan. I weld ci fi. Helo. Yym. Oce so ŵan dwi 'di agor hwnna. Dwi'n mynd i fyw efo cŵn fi ond 'dan ni mewn fatha separate llefydd separate so 'dan ni efo tŷ mawr Da ni'n rhannu yn lle gorfod cael dau separate sy'n mynd, sy, sy mynd i fod yn annoying chos bod tro dwi eisiau bwydo nhw fydden nhw ar y to uh, yn y tu arall so fydden gorfod mynd allan ond dwi'n dwi jyst yn gorfod mynd i ochr arall y stafell achos bydden nhw'n fanna a wedyn dwi'n mynd i wneud ochr nhw efo bricks a sandstone a dwi'n angen rhoi torches yn fama. Ella fydda i rhoi gwely fi'n fanna ar ochr yma'r rwm a wedyn cael y furnace dim ffordd yna, deliad. E, dim y ffordd yna, ond y ffordd arall yn lle. So cael y furnace a wedyn cael o fel yna. A wedyn dwi'n mynd i gael hwnna fel yna. Mae'n neud y to allan o fo hefyd. Mae'n bwyd efo sandstone bricks. Y sandstone dwi'n feddwl. A wedyn... Um, mae'n... Dyn, dyn, dyn, dyn, dyn. Mae nhw... Da ni efo pedwar drws wan, chos... Mae nhw efo drws o fama. drws gwahanol i ni achos genna ni birch doors. A dwi'n mynd i weld beth mae spruce doors yn edrych fel, so, so da ni'n gallu ffitio un um, drws arall i fewn. So dwi'n mynd i weld beth mae spruce yn edrych fel. Dwi'n meddwl mae'n fath o giatia castell. Dwi'n meddwl rhywbeth fel yna mae'n edrych fel. Nawn ni jecio ddo. Rhag ofn. Nawn ni cael dau... Na, mae tri... Mae o'n rei tri drws i chdi, so... Nawn ni just cael hyn faint. Dwi'n meddwl... O, gyda fi ddigon anyway, so na i just place a crafting table yn fanna. Ac drysa... Ie, yeah, spruce doors. Ti'n gallu cael tri... A maen nhw'n edrych fel yma, fatha castell, drysa castell chydig. So ma' hynna bach yn handi. Achos fatha dwi'n mynd i bildio castell bach i nhw. I'r yym fatha i lle ochor lle da ni. Achos dwi isio fatha castell bach i'r cŵn ag fi. So os o'n i'n gallu bildio fo rwla fama allan o cobblestone. Ella yn fama reit ochr y tŷ. Swn sa hynna'n gallu bod rwbath yn fama i ddod i fewn i'r gastell. Fel na, a wedyn y drws brws fanna. So entrance i'r gastell di hwnna. Ag, um, o ia, dwi'n angen pleisio hwnna lawr. Hwn yn ffain, hein yn ffain. Cwn yn ffain, yn dyn. So, excuse me, ta. Um, dwi'n mynd i symud hwn. O, dyn, rei. Okay. Yym dwi'n mynd i reid o yn fama'n lle. So mae o'n o ffordd. Ac wedyn na i symud y crafting table yma. A na i symud y gwely hefyd fel bod nhw efo mwy o le. Dwi'n mynd i symud hefyd, dwi'n mynd i symud y chests yma. Achos a ma' nhw isio mwy o le i chwara' rili. So peidiwch â bod efo'ch gilydd, ewch allan i chwara'. So yn fan'na hwn yy dwi'm mynd i alw hwn yn Blondie achos mae efo melyn, colour melyn, so Blondie 'di enw fo. Ag wedyn ma' Rosie, Rosie 'di'r un yma so gwely Rosie di hwn, gwely Blondie ydi hwn, na actually Ro Rosie, gwely Rosie di hwnna so Rosie ti dewo fi, na geith hi aros yn fama. Actually, wna i symud hwn, a geith Rosie fod yn lle mae ar y funud, so wna i roi gwely hi'n fanna, a wedyn dwi'n angen torri hwnna eto. Um, wedyn mae hi yn mynd i fod ar y gwely yma. Ac oedd Blond eisiau gwely yma, mae Blond i cael hwn. So, dos i fewn, please, Blondi. Diolch. Odyn ti yn mynd i gael... O! Na ia, chos Rosie, Blondie a gynna fi Inksack so so ma'n gallu bod yn rhywun hefyd. Sa rhywun yn gallu gwisgo hwn. Mae i di wisgo fo. Be di enw chdi wan ta? Um, Black Ears, chos mae o bach o ddu ar hwnna. Black Ears di enw fo. Um, so, um, o oh, ia. Yeah. Be na i wneud o'n ta? Na i, na i wneud y castell. Os dwi'n wedi cychwyn ar hwnna eto. Os am mwy o cobblestone. Na, goes, dim o gwbl. So, na i gychwyn y castell. Fel ma. Ok dwi'n mynd i cychwyn yn mynd i'n ychal ychal. So mae'r castell yn darn o'r tŷ. So dwi jyst mynd i bildio o'i fyny fel ma. Fa ma lle fydd height fo so fydd o ddim mor ychal a hynna. Chos fatha jyst castell bach i chwarae ydi o. Dim fatha castell mawr i'r brenin am byd. Ond um, lle mae go? Na nes i neud chest pads do so gynna fi 'm gold ar ôl achos o'n i 'di gallu yym chwilio am mwy o gold a neu' golden blocks i neu' throne i'r gastell a wedyn 'sa Blondie yn gallu mynd i fan'na achos mae o fatha'n gwisgo collar fatha yym ma' fatha peth ma' brenin yn gwisgo. So sa nhw'n gallu gwisgo hwnna ac ella na i farw'n disgyn. Dwi'n yn siwr. Nope. Yeah, so cario mlaen bildio fyny. Dwi'n mynd i'n barod. Ond dwi'n mynd i farw definitely yn fama. Um, ynddo dwi'n mynd i farw. Mae'n siŵr ni dan... No. Ie dwi definitely mynd i farw ond dwi'm yn siwr yym so yym na'i neu hyn o bo' fi ddim actually yn marw a wedyn dwi'n mynd i neud y top fel 'ma a wedyn ca'l ystol i ddod i fyny a wedyn castell yn fel 'ma fel 'na fel 'na fel 'na fel 'na, fel 'na a fel 'na. Oce, dwi wedi gorffen top y gastell. Fan lle fyddech chdi'n mynd lawr. Oce, so dwi heb di build, gorffen bildio'r gastell eto. Dwi wedi bildio rhan fwyaf o. Dwi'n meddwl hwn fydd castell rhywun. Iawn. Dwi'n mynd i fatha neu rwbath tu fewn i'r cŵn. So, sa nhw'n gallu... So, hwn ydi tu fi ar y funud, mae o'n fawr. A dwi'n mynd i adio mwy ato fo ddo. So, dwi'n mynd i adio lot mwy at y gast, at y tu, so Mae ni fatha lle o dan y ddaear yn y gastell. Jyst entrance i fynd o dan y ddaear yn fama. So, mae entrance i fynd o dan y ddaear fatha... Um, fatha lle o... Lle fatha lle ti'n mynd i fewn i gael... Um, I neu washing a fatha.